Рөхсәт итегез хисап тотырга бу ике ел эше, ике ел эшләгән өчен. Хөрмәтле Энгель Навапович, Геннадий Нурович, президиум, форум делегатлары һәм кунаклар. Татар яшьләре исәнмесез. Сезне барыгызны да яңадан Казанда күрүемә бик шатмын. Ике ел элек форум идарәсен, Советны, безнең команданы һәм мине рәис итеп сайлап, безгә ышаныч белдергән идегез. Без аны акларга һәм форум эшен нәтиҗәле алып барырга тырыштык. Хисап тотканчы, шушы көннәрне генә узып киткән Ураза гаетләре белән барыгызны да чын күңелдән котлыйм. Илә, илебезгә иминлек, халкыбызга иманлы, туры юл һәм якты киләчәк насыйп итсен, әйдә. Әлеге чарада беренче форумда булган, менә күрдегез, Мөнирә апа да чыкты. Беренче форумнарны уздырган кешеләр дә бар. Шушы форумны аякка бастырып җитәкләгән рәисләр дә шушы залда. Арагызда беренче тапкыр форумда һәм хәтта беренче тапкыр Казанда булган кешеләр дә бар. Мин дә хәтерлим, өченче форумга волонтер буларак сезнең белән беренче шушында таныштым. Димәк, форум алтынчы тапкыр уздырыла. Димәк, безгә ун ел тулган. Ун ел элек татар яшьләре оешмалары Татарстаннан читтә бик аз иделәр. Мин хәтерлим, менә Җәлил чыкты сәхнәгә, ни өчен чыкты ул? Чөнки алар форумда, хәтерлим, алтымыш сигез мең ел элек, беренче тапкыр шушында Казанга килеп, бер-берсен күреп, төрле шәһәрләрдән, шунда танышканнар иде. Шуннан бирле аларның илкүләм эшләп килүче оешмалары барлыкка килде. Араларда шундый кешеләр дә бар иде, Юк, миңа сезнең темалар кызык түгел, минем тыңлыйсым да килми, сезнең проблемалар миңа кызык та түгел, дип әйткәннәре бар иде. Хәзер ул кешеләр зур татар оешмалары җитәкли һәм зур гына татар чаралары уздыра.

Шулай итеп, безне барыбызны да форум площадкасы берләштерә. Һәм ул үзенең төп миссиясен, татар яшьләрен берләштерү эшен уңышлы башкара дип саныйм. Ун ел узганнан соң без дөньяда йөзгә якын татар яшьләре оешмалары бар дип әйтә алабыз. Былтыр декабрь аенда без форумның йомгаклау утырышын уздырган идек. Һәм шул вакытта, менә уйлап карасак, ун ел уза. Ләкин без узган ел гына әле тулы составта җыела алдык Советны, ел ахырында. Йомгаклау ясадык, нәтиҗәләр ясадык һәм алга таба планнар кордык. Форумның эшлекле командасы җыелды. Һәм чара буларак форум үз-үзен аклады. Ни өчен аклады дибез? Форум ул үзе чара буларак, менә шушы өч көндә уза торган чара буларак җитди площадка. Хәзерге вакытта төрле төбәкләрдә дә шундый ук форумнар уза. Ульяновскта, ялгышмасам, өченче тапкыр Себер Себер төбәге яшьләрен Новосибирские Новосибирск шәһәре автономиясе җиденче тапкыр җыя. Былтыр Эстониядә икенче тапкыр Европа татар яшьләре форумы узды. Литва татар яшьләре җыела һәр елны. Һәм Казахстанда республика күләм Сабантуе узганда татар лидерлары җыела. Форум татар яшьләре резолюцияләр, мөрәҗәгатьләр кабул итеп, татар халкының мәнфәгатьләрен якларга, хокукларын тормышка ашырырга өйрәнә торган җирлек. Аны шуңа оештырырга кирәк тә. Шуңа күрә минем төп менә киңәш, без күп кенә форумнарда катнашабыз, ләкин ул еш кына ниндидер официаль, рәсми чыгышлар белән генә чикләнә. Һәм официаль чыгышлардан соң кич белән концертлар белән. Ләкин аны алай дип кенә чикләнеп калырга кирәкми. Мәҗбүри рәвештә семинарлар, укулар, мастер-класслар оештырып, хокук яклауның заманча технологияләрен өйрәнеп, остаханәләр оештырсыннар иде. Шунда гына ул татар яшьләренә килешле һәм заманасына туры килгән форум булачак. Монысы инде форумнар ничек булырга тиеш турындагы сүз. Ләкин кая гына уздырылса да безнең форумнар, Иң актив татар яшьләре ул Идел төбәгендә. Ә Идел төбәгендә безнен форум узмый беркая да. Ничектер менә һәрбер шәһәр үзенчә яшәгән кебек. Шуңа күрә менә декабрь аенда да шундый тәкъдим кертелде, Идел буенда күчеп йөри торган форум оештырырга. Бер елны Ульяновск кабул итә, бер елны Ижевск кабул итә, бер елны башка шәһәр кабул итә. Риза булсагыз, без аны Резолюциягә кертеп, аллабирса, оештырырга да исәп. Димәк, э, Идел буенда оештырсак, ул шундый тәҗрибә уртаклашу площадкасы булыр иде. Һәм тагын бер площадка безгә җитми, ул Мәскәү шәһәрендә форум. Э, менә Аллага шөкер, 2 ел эчендә безнең Мәскәү татар яшьләре белән элемтәләр бик ныгыды. Э, очраклы гына түгел, менә минем сул якта Эмиль дә президиумда утыра. Ике ел эчендә без алар белән бик ныклап аралаша башладык. Аларда бик күп проектлар, кайсы берләре тормышка ашырыла, кайберсе проект булып кына кала. Ләкин әгәр дә тәкъдимнәр күп икән, проектлар күп икән, әйдәгез Мәскәү яшь Мәскәү татар яшьләре форумы оештырып, аны шушындый яңа проектлар площадкасы итик. Шундый тәкъдим кертәм. Форум эшчәнлеге эшчәнлегенә килгәндә, аны мин үзем шартлы рәвештә ике өлешкә бүләм. Бер өлеше ул э, рәсми өлеш, икенче өлеше ул төрле чаралар һәм проектлар. Рәсми өлешенә килгәндә, без шушы ике ел эчендә Форумны Татарстан оешмасы буларак теркәдек, счетыбызны ачтык, социаль челтәрләрдә актив кына эшебезне алып барабыз. Спорт һәм яшьләр министрлыгы белән килешү төзедек. Мәдәният министрлыгы белән һәм аеруча Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы белән бик уңышлы һәм эффектив эшләдек. Һәрвакыт безнең эшкә игътибарлы игътибарлы булганнары өчен шушы министрлыкларга рәхмәтемне белдерәм. Һәм иң мөһим эшләребезнең берсе, ул Казанда татар яшьләре форумының Казан бүлеген булдыру. Сез беләсез, безнең совет 47 кешедән тора. Алар 15 илдә яши, 20 дән артык төбәктә яши. Шушындый состав белән оператив рәвештә ниндидер карарлар кабул итү, ниндидер эшләр башкару бик кыен. Шуңа күрә без ачтык Казан бүлеген. Безнең оешмага һәрвакыт булышып, ярдәм итеп, безнең актив булып йөргән яшьләр бар иде. Алар инде бер команда булып тупланды һәм күп кенә эшләр дә башкарды. Мин аны саныйм форумның иң уңышлы, иң уңышлы эшләрнең берсе дип. Моңа безнең күчмә утырышларны да өстәргә була. Инде әйтеп уздым, йомгаклау утырышларында. Димәк, Форумның бер форматы, ул күчмә утырышлар уздыру. Мин аларның һәрберсен санап китмим, һәрберсен аңлатып китмим, шулай гына әйтәсем килә, татар яшьләре форумының географиясе соңгы ике елда мондый булды. Европаны алсак, ул Таллин, Эстония, Рига, Латвиядә булдык. Азиягә килсәк, күптән түгел генә Казахстанда Җаек шәһәрендә Казахстан һәм Татарстан Республикасы яшьләре һәм татар яшьләре активы бергә җыелдык. Стамбулда төрки-татар яшьләре форумында катнаштык. Традицион Себер төбәгендә без һәрвакыт аралашып торабыз. Төмән шәһәре яшьләре белән Новосибирск фестиваленә һәрвакыт үз вәкилләребезне җибәрәбез. Һәм күптән түгел генә федераль Сабантуй узганда Томскида Урал һәм Себер татар яшьләре белән очраштык. Идел буенда Ижау шәһәрендә очраштык. Ижау, Ульяновск шәһәрләре һәм инде Аллага шөкер, Уфа шәһәрендә дә бик еш булабыз. Димәк, менә күрәсез, димәк, географиясе форумның киң. Ләкин юридик мәсьәләләргә килгәндә, Форум Татарстанда гына теркәлгән. Шуңа күрә безнең тәкъдим, форумны халыкара оешма буларак киләсе ике елга теркәргә. Форумны Форумның ике, икенче өлеше әйтеп уздым, ул проектлар. Чаралар дип әйтеп уздым. Барыгыз да беләсез, ә,

Минем тәкъдим, без Россия Федерациясенең зур ун шәһәрендә шушы акцияне бер көндә, без аны уздырабыз 26 апрель көнне, бер көндә ун зур шәһәрдә уздырырга тәкъдим итәм. Екатеринбург, Ижау, Ульян, Төмән, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка шәһәрләр шушы акцияне уздыруга кушылыгыз.

А, Чаллы әйттем инде, болай да уздыра. Шушы шәһәрләрдә дә менә Чаллыда ничек уздырыла, шушылай итеп хәрәкәткә кушылып, бу акцияне уздырсыннар иде. Димәк, икенче безнең зур гына проект, былтыр без ике ел инде без аны татар Татар балалары өчен, мәктәп балалары өчен уздырабыз, ул да булса татар дозор уены. Аны Иваново шәһәрендә, шулай ук Җаекта, Җаек менә, Җаек белән Төмәнне һәрвакыт әйтеп узам, аларга аеруча рәхмәт. Алар безнен һәрбер оештырган чараны отып алып, үзен дә оештырырга Җиде Пулат, гафу итегез, Җиде Пулат шәһәре һәм Төмән шәһәре. Алар һәрвакыт безнен акцияләрне, безнен чараларны күреп алып, үзенә үзләрендә оештырырга тырышалар. Менә Татарда Зуруена яңадан кайтабыз, димә. Ул нәрсәгә юнәлгән? Һәрберебез үз төбәгендә яши һәм аларның татарлар белән бәйле тарихи урыннары бар. Ул бер. Икенчедән, сез нинди менә Татар дозор уенының эчтәлегендә җитди проблема күтәрелә. Безнең менә Татарстанга килгәндә бар икетеллелек проблемалары, элмә такталарын татарча язганда хаталы язалар. Шушы барлык әйберләрне барлар өчен без шушы уенны уздырабыз. Ләкин, карагыз, идеясе җитди, формасы уен кебек. Бу ни өчен шулай эшләнә? Чөнки татар балалары, укучылары Без аларны өйрәтәбез шушындый гражданлык инициатива күрсәтергә. Шуңа күрә менә аның формасы җиңел, кызыклы. Безнең бөтен сценарийлары бар, бөтен маршрутлары бар. Башка шәһәрләрдә дә аны уздыралар. Рәхим итеп, бөтен менә шушы материалларны кулланыгыз. Аның стилистикасыннан башлап, менә бөтен эчтәлегенә кадәр кулланыгыз. Без аны ачык доступта, интернетта куябыз. Кулланыгыз, оештырыгыз. Димәк, безнең эшчәнлекнең бер юнәлеше ул рухи тәрбия, дини юнәлеш. Яшен батырын түгел, безнең менә дини яшьләр бар. Алар күп кенә очракта милли эшләрдән читләшә. Һәм киресенчә, Милли җанлы яшьләр ничектер безнең дини традицияләрдән читләшеп яши. Шуңа күрә без менә шушы ике көчле шундый хәрәкәтне, ике шундый пассионар яшьләрне берләштерер өчен ике ел, ике ел рәттән корбан ашы уздырдык Татарстанда. 800 гә якын кеше җыела иде ул чараларга. Бик матур гына чара уза. Сез аларны барсын да беләсез, интернетта күрәсез. Һәм инде менә былтыр без аны уздырдык. Быел уздырып өлгермәдек, бәлки аны ничек булса да башка формада оештырып өлгерербез. Былтыр без ифтар ашы оештырдык, ләкин Казанда түгел, ә читкә чыгып оештырдык. Кая оештырдык дисәгез, Уфа шәһәрендә. Ике ел элек шулай, ике ел элек шулай ук без менә шушы команда белән килгәндә вәгъдә иткән идек. Безнең төп кимчелек Башкортстан белән эшләмәү дип. Без вәгъдә иттек Башкортстан белән эшли башларга. Һәм һәрбер безнең Казанда уздырыла торган чарага Башкортстаннан зур-зур делегацияләр киләләр иде. Ләкин кызганычка каршы, без аларга бармый идек. Без аларга үпкәләп тә тора идек, ләкин уйладык та, нәрсә үпкәләргә, әйдәгез менә шушындый ифтар ашы, шундый әхлакый, матур чара аша, Башкортстан татар яшьләре белән бәйләнәшне башлап җибәрик дидек. Башта җыелган иде. Без анда җибәрдек командировкада Гөлназ Бәдретдинны, безнен урынбасарны. Ул анда оператив рәвештә бөтен мәсьәләләрне чиште. Сез дә шушы эштә катнаштыгыз, ничек итеп? Без интернетта мөрәҗәгать иттек, шушы ифтар ашын оештыруга акчалата ярдәм күрсәтергә. Менә

Ураза вакытында 30 тапкыр оештырабыз. Ә? Кайбер бар э, төбәкләр алар анда 15-16 тапкыр ифтар ашлары оештыра. Ләкин ә, бу ифтар ашы шунсы белән кызыклы. Башкортстан татар яшьләре белән бәйләнеш шушыннан китте безнең. Без анда ифтар ашында күрдек, кем реаль эшли, кем безгә ярдәм итәргә әзер, кем чынлап та ихлас эшли, кем менә шушы эшләрне оештырырга әзер.

Гомумән, Башкортстан татар яшьләре җыелып килде. Без аны өйрәттек, күрсәттек, ничек ул акцияне оештырабыз. Һәм инде өметләнәбез, икенче елга да алар да безнең менә шушы минем тәкъдимгә кушылырлар. Һәм инде очраклы түгел, шушылай ук бу президиумда татар, Башкортстан татар яшьләре лидерларының берсе Рамилә утыра. Шулай итеп, менә Башкортстан татар яшьләре, алар иң зур делегацияләрнең берсе. Мин сезгә мөрәҗәгать итәм. Безнең мәхәббәт сезнең сезгә карата көчле. Ә, без сездән дә шундый ук мәхәббәт көтәбез һәм ә, без сездән Сез бездән, киресенчә, сез бездән тиз генә котыла алмаячаксыз. Димәк, форумның тагын бер матур чарасы ул э, Печән базары дип атала. Беренче елны уздырганда без аны Тукайның э, искә алу э, чарасына 100 ел булды Тукайның теге дөньяга китүенә, Абдулла Тукайның Шуңа күрә без аны Тукай йөзе дип атадык. Быел без аны Печән базары һәм менә Ялкын редакциясе белән без уңышлы гына эшләп киләбез. Аларның зур гына проекты бар иде уку паркы. Менә шушы Печән базары һәм уку паркы ике зур проект бергә кушылды. Матур гына чара узды. Сез аны шулай ук күрәсездер интернетта. Ул аның бар берничә элементы. Ярминкә, димәк, ниндидер милли кул эшләнмәләрен сату мөмкинлеге бар. Аны башка милләтләргә күрсәтү, таныту эше була. Шуннан соң без анда, әйтәләр бит, свободный микрофон, ирекле микрофон куябыз. Иҗади кешеләр, кем җырлый, кем шигырь сөйли, иҗади кешеләр үзләренең чыгышларын ясый ала. Шуннан соң без анда төрле кызыклы чаралар үткәрәбез, лекцияләр, Менә уку паркы дип әйттек име, ул татар китабын танытуга юнәлтелгән. Кызыклы-кызыклы элементлар бар, инде хәзер сезнең вакытыгызны алып аларны сөйләп тормыйм. Шулай ук менә шушы хәрәкәткә кушылып, печән базарларын үз регионнарыгызда да уздырсагыз иде. Рәхим итеп, чакырыгыз безнең менә ул чара өчен. Мин атап киттем инде менә. Гөлназ Бәдретдин, имә татар дозоры буенча

Татар университеты опенер, ләкин инде без бер лекция гына үткәреп өлгердек анда. Алга таба да ул бер зур проектка әверелер дип өметләнәбез. Шуннан соң Хәтер көненә багышлап татар татарчалык татар зиратында өмә оештырдык. Автохәрәкәт, велохәрәкәтләр оештырдык һәм башкалар. Бар, барлык чаралар турында да кабатлап әйтәм, интернетта бездән дә пленар утырыштан соң да секция проектлар мәктәбендә төгәлрәк сораулар биреп белешә аласыз. Шушы проектларны нәрсә берләштерә, шушыны гына әйтеп китәсем килә. Гадәттә безнең татар яшьләре ниндидер чара үткәргәндә һәр вакыт ниндидер бер бина эченә кереп, мәсәлән, һәрбер төбәктә бар Мәдәният йортлары шулай бит. Шушы мәдәният йортлары эчләренә керәләр, анда кешеләрне азапланып чакыралар. Кешеләр килми. Үзләре дә шушыңа күңелләре төшә. Ул чаралар килеп чыкмый, авыр оештырыла. Сезгә тәкъдимем шундый. Без яшьләр, без яшьләрчә эшләргә тиеш. Урамда урын күп. Бөтен чараларыгызны менә әйтәләр чит илдә, имә open space дип. Димәк, ул диварлардан чыгыгыз. Совет вакытында безгә күрсәтелгән, менә шушы модель буенча гына чара үткәрегез, дип күрсәтелгән әйберләрдән чыгып, шушы чараларыгызны урамнарда үткәрегез. Әгәр дә кешеләр күп итеп Бауман урамында йөри икән, димәк, без үзебезнең чараларыбызны кая оештырырга тиеш? Бауман урамында. Әгәр дә Мәскәүдә күп кеше Тверской урамында икән, димәк, ул чаралар кая үткәрергә тиеш? Дөрес, Тверская урамында. Менә безнең без әйтәбез имә э, татар телен без э, төрле э, бизнес процесслар белән ничектер бәйлибез. Имә менә безгә нәрсәдер сатырга телиләр икән, безне урамда да табалар, сәүдә үзәкләрендә дә табалар, интернетка сәхифәгә дә реклама җибәрәләр һәм башкалар. Ә без татар телен менә бәлки алай әйтергә дә ярамыйдыр, ләкин без бит Татар телен һәм татар мәдәниятын шулай ук кешеләргә таратырга тырышабыз. Димәк, без дә шушы технологияләрне кулланырга тиеш. Без дә менә кеше кая, шунда барырга тиеш. Менә ул техно чараларны оештырганда аларны да исәпкә алсагыз иде. Димәк, Тагын бер менә генә җимештә әйтеп узды. Без Татарстан, Татарстанда бик күп зур чаралар уза. Безнең, беләсез инде, иң зур чараларның берсе ул ике ел элек узган Универсиада чарасы. Универсиада чарасына без бөтен дөньядан 200 гә якын татар активистлары җыйдык. Алар Универсиаданың бөтен чараларында катнашып, Шушы чараның, күркәм чараны күреп катнаштылар, аны күреп кенә утырмадылар, хәтта күп кенә илләрнең командаларында татар спортчылары булды. Һәм безнең килгән делегатлар, безнең килгән активистлар алар өчен җан аттылар, Татарстан командалары өчен җан аттылар. Алда да безне зур Спорт чаралары көтә, су спорт төрләре чемпионаты һәм дөнья футбол чемпионаты. Универсиада вакытында менә милли бәйрәм Сабантуйны күрсәттеләр. Татар бистәсендә кичә булдыгыз. Аны да Сабантуй, аны да Универсиада узыр алдыннан гына төзекләндерделәр, ясап куйдылар. Шуннан сон Универсиада эшләгәндә аның сәхифәсе татар телендә алып барылды. Менә сез Универсиада авылында яшисез, анда бөтен әйбер өч телдә язылган, инглиз телендә, рус телендә һәм татар телендә. Ләкин инде камиллеккә, камиллекнен чиге юк. Бу, безнең шундый зур спорт чаралары, ул безнең милләтне, безнең телебезне, мәдәниятне таныту өчен бик яхшы форсат. Шуңа күрә алга таба нинди спорт чаралары бар, без аларны күзәтеп торыйк. Элмәләрне ике телдә дә ясыйлар микән? Кимендә ике телдә. Бөтен реклама әйберләрен, сәхифәләрен, гәҗитләрен, информацияне ике телдә дә бирәләр микән? Без аларны күзәтеп, әгәр дә бирмәсәләр, киңәш биреп, үз фикеребезне белдереп торырга тиеш. Андый чаралар узганда, менә мин ничек күз алдына китерәм, идеаль су спорт төрләре чемпионатын Татарстанда. Аның ачылышында инглиз, мәсәлән, универсиада га килгәндә анда инглиз, француз һәм рус телләре рәсми телләр булды. Халыкара оешмалар беркайчан да төбәктә менә безнең, без монда җирле халык һәм безнең татар теле дәүләт теле, беркайчан да андый җирле үзенчәлекләргә каршы килми. Шуңа күрә без ул шушы халыкара оешмаларга тәкъдим итергә тиеш. Әйдәгез, ачылышта да татар телендә алып барыйк. Француз, инглиз һәм рус теленнән татар теле ким түгел. Әйдәгез, аны да шушы спорт чараларында кулланыйк. Рәхәт булыр иде бит. Универсиада ачылышын миллиард кеше карый һәм алып баручылар рус телендә алып баралар, французча алып баралар, рус телендә алып баралар, шул ук вакытта татарча да әйтсә. Аннан Универсиадада башка чаралар да бер дә ким булмаячак шулай узса. Киресенчә, башка милләтләрдә, башка илләр шушы чараны караган башка илләрдә, киресенчә, кызыксыну гына уятачак. Менә шушындый киңәш. Тагын бер зур проект, ул Ренат Зинович әйтеп китте, Татарстан югары уку йортларына татар оешмалары ашага, аша укырга керү. Мин аны турында җентекләп сөйләп тормыйм. Ренат Зинович аның бөтен нечкәлекләрен, эчтәлеген сөйләп бирде. Ләкин минем шундый гына теләк, әйдәгез бу процессның тәртибен камилләштереп, әлеге эшне системага салып, Кайсы төбәкләрдә нинди актив бар, кайсы төбәкләрдә нинди специалистлар бар, әйдәгез менә Татарстанга килеп, монда белем алып, кайсыберләре монда кала чагаларнын Татарстанны күтәрергә, аның данын күтәрергә, ә калганнар китеп, үз җирләрен, үз җирлегендә татар оешмаларынын активы булып китсеннәр иде. Менә Әйдәгез шушы хәрәкәткә кушылыйк. Татар конгрессы моңарчы аны безгә безгә эшләргә бирми иде. Эшләргә бирми түгел, ул ничек әйтим инде, ышаныч зурайды безнең оешмага. Шуңа күрә быел ул эшне бөтен оештыру эшләрен без башкардык. Әйдәгез алга таба да без аны менә татар яшьләре оешмалары кушылып, күбрәк абитуриентлар китерик Татарстанга. Төгәлләп шуны әйтәсем килә, Татар яшьләре форумы һәм аның Советы, ә ул унбиш ил һәм егерме Рәсәй төбәге вәкиле, һәрвакыт монда җыелган яшьләр оешмалары исеменнән дөньяда, илдә һәм Татарстанда булган иҗтимагый процессларга үзенең фикерен белдереп килде. Резолюцияләр һәм мөрәҗәгатьләр кабул итте. Бу, бу без, бу безнең бердәмлекнең күрсәткече. Алга таба да шулай эш итик, иҗтимагый процессларда активрак катнашыйк. Төгәлләп сүземне шуны гына әйтәсем килә, менә без һәрвакыт берләшәбез, берләшәбез, берләшәбез дип әйтәбез, әйдәгез татар яшьләрен берләштерик дип. Ләкин татарның кайсы гына өлкәсен алма, безнең анда ниндидер Уртаклык табу кыен була. Мәсәлән, дингә мөнәсәбәткә килгәндә, кемдер принципиаль дөньяви тормыш алып бара, кемдер принципиаль дини тормыш алып бара. Безне ничектер принципиаль шундый уртаклык юк ул эштә. Телгә килгәч тә, менә телгә булган мөнәсәбәт буенча, шулай ук безне ниндидер Аермалы, аермалы әйберләр бар. Тарихка килгәндә, анда тагын да күбрәк фикерләр, шулай бит? Кемдер бер яклы тарих, кемдер башка яклы, башка тарихны яклый. Ләкин безне, монда утырган татар яшьләрен нәрсә берләштерә соң? Минемчә, безне барыбызны да дәүләтчелек идеясе берләштерә. Ә дәүләтчелек идеясенең бер формасы, ул Татарстан Республикасы. Шуңа күрә сез, татар яшьләре, Татарстан Республикасының уңышларына шатланып, әгәр дә аның, киресенчә, уңышсызлыклары була икән, аны кире борып, уңышка әйләндерергә тырышырга тиеш. Яшәсен Татарстан Республикасы! Рәхмәт!